Amaziina ni Tumukunde Isaac, Principal wa North Ankole Technical Institute erikushangwa Buremba, omuri Buremba Town Council aha rubaju rw'obusabadiikoni bwa Buremba. Ow'okubanza ninsiima Mukama ahabw'eizooba eri kandi nintwara omugisha. Omu izina ry'abaana ry'abeegi, aba instructors hamwe na ba members ba board okutabarutsya Bishop waitu atoorainwe ahabw'oburemeezi bwaitu bwa Northern Nkore twine embabazi ezi zimutooraine na tiimu ebeereire aha kakiiko aka. Ntabarukya Canon Alfred Muhoozi n'omukazi waawe Itwenkanati Team nainga shi North Ankole Technical Institute Team tutabarukya okurukyeyo kandi ninyongera kusiima omureeberezi waitu oru naahuumura ah, Right Reverend Bishop Steven Namanya, Ahabw'okutubera omuzaire, okatuteekateeka aha runati kandi n'okututaho omukono gw'amaani munonga kugira ngu tubaasise obwire obwo nitukyehangaana tukyeho kandi naawe nitugyenda omu maisho. Nitukusiima emirimo yaawe mirungi ei otukoreire, ei okoreire obureeberezi kandi erikureebeka eri obuguzi bwingi ei tutakata aha minzaani. Kwonka Mukama nooba okitukorese. Ninyeendeza Canon Alfred Muhoozi n'omukyara Bishop Ritwa Kishito Toorainwe, obuhanguzi, amagara marungi, kwebembera gye. Byona kuheebwa embabazi za Mukama. Niinyeta Atere Daniel, omwegyina omu Sankore Technical Institute, ninshoma Agriculture ndi omu mwaka gwa kabiri owaitu ni Nyakasharara. Nintwara omugisha ogu kutabaasire Bishop Musa Etooringo kandi na Alfred Muhoozi n'omukazi we kandi n'okusiima Bishop waitu omukuru oriyo naaza kuhuumura. Bishop Steven naamanya n'omukazi we Lydia ahabw'emirimo ei batukoreire na munonga okutwombekyera eishomero rya Nasankore Technical Institute. Ka ninshabira Bishop Omusyo Otorainwe, Canon Alfred Muhoozi n'omukazi we Ruhanga okubabaasisa emirimo ei abatumiire kukora. Naatsigara ndi Atere Daniel, omwegi Nasankore Technical Institute. Amaziina gangye ni Nyenahope Ruth, omwegi Nasankore Technical Institute. Nintwara Plumbing. omu mwaka gwa kabiri ow'eitunura emikono. Nintwara omugisha gw'okutaba tutya Bishopu waitu omu si otoorainwe, Rev. Canon Alfred Muhoozi n'omukazi we. Kandi ninsiima Bishopu waitu omukuru oriyo noohuumura na Maama Lydia ahabw'emirimo ei batukoreire n'okutwombekyera eishomero ryaitu erya North Abara Technical Institute eririyo niritutura ab'omugasho. Kandi

Ebyo nikitucwa ahabw'omugasho kandi ninshabira Bishop w'omukisa etorero rya Rwanda Canon Muhoozi Ruhanga okumubaasisa omurimo oyi akagikora gye. Amaziina nibanyeta Ampwere Tony, ndi omwegi wa Nosankare Tekiniko Institute, nintwara koosi eya Electro Installation, owaitu ninkungu, nintwara omugisha ogu okusiima Bishop waitu omu. Omukuru ahabw'okukora eky'amaani akazombekyera Institute ya Sankara Tekiniko Institute etsindiire ab'omugasho kandi nitwara omugisa ogu kusaabira Bishop Omukuru Otooriinwe akakora gye emirimo omu ihanga. Amaziina gangye ninyetwa Teddy Daniel nishoma agriculture ndi omu mwaka gwa kabiri ndi omwegi omu Sankore Tekiniko Institute beitu ni Nyakashaara.